Okay, thayũ thayũ thayũ gĩkũũ gĩtagathira twacoka o rĩngĩ mĩtambo-inĩ gũkũ nĩ kwa Nyamũgo FM na Nyamũgo TV ngĩkũrehera tabarĩra ya ũmũthĩ ngetwo mũthamaki gĩkũũ ndagĩtarĩ gathemba na no niĩ njĩtagwo waithaka wa mbogo waithaka wa mbogo nĩ mũthamaki ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya mũnyinyi na ngĩrĩ o mũigua na gacikũ a mbarĩ ya ngũrwe gwitũ ngwĩraga gwitũ ti igũrũ gwitũ nĩ kũrĩa na Naikuru karia ka hũngũ Kũu nĩkuo thigira wakwa ũrĩ, handũ hetagwo Ndebũ. Ndebũ nĩ kuga Nakuru Ex Freedom Fighters Organization. Ah, na tũkĩrĩ haha na wanja wa Mwangi. Na cenjetie rĩtwa wanja wa Mwangi. Nĩ wanja wa mwana. wanja wa mwangi nigetha tuthie na mbere na uhoro eh part 1 ri yuma ya kumenya atiriri kuu twathire ri twacokire riu tugicoka na twakĩmenya ũrĩa gũthiaga na process ĩyo yothe na gwakinyĩrĩra atĩ no twende kwĩmenya ũngĩmenya atĩa we nĩwe ũ na twakinyĩrĩra harĩa ekũheanaga ũhoro wa seven chakras nacio ndĩrenda atĩtĩrithie mũno na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũtirarĩria

kũrĩo nĩ igego kwenjeka igego na toothpaste toothpaste nĩ ndawa cia magego na andũ arĩa agacu andũ arĩa mathũkĩtio nĩ maĩ ma maĩ nĩ maĩ ma cumbĩ andũ a kũrĩa Naivasha na nĩ wandarĩirie kaũndũ ga- kegiĩ fluoro- fluorosis ngĩigua atĩ nyamũ ĩyo nĩ ĩtũ- nĩ ĩtuaga mũndũ kĩhihinya

nĩo mahandaga njohi ĩyo ya ũgĩkũyũ ya mũratina. Ũguo ũngĩkorwo ũkĩenda gũthiĩ kũruta magongona, njohi ya magongona, wĩ ona njohi ya gwĩkenia karĩ gani, ĩni, ũgakĩmona maũndũ macio magagĩikara wega. Atĩrĩrĩ, tũtanaingĩra harĩa ha seven chakras, harĩa ha hinya ũyũ kana kũ balance maũndũ maya rĩ. Taba ũndarĩrie atĩrĩrĩ, fluoride rĩ na maũndũ ma kĩroho rĩ ciraingĩranĩra ha? Fluoride rĩ, Ehe, na wanĩrĩre o hanini tu. fluoride kĩndũ kĩrĩa ĩkaga na fluoride kaingĩ eh, yonekaga nĩ ĩkoragwo maĩ-inĩ tiguo? Eh, na nĩ ĩkoragwo ona ndawa-inĩ mũno mũno cia magego kana ona irio ingĩ iria rĩngĩ packed. Kĩndũ kĩrĩa ĩkaga nĩ kũnina ĩninaga hinya, harĩ mahinya mau mũgwanja nĩ harĩ the third eye nĩguo hinya, ritho rĩa gatatũ, ĩĩ ritho rĩa gatatũ ritho rĩrĩa rĩonaga rĩrĩa rĩonaga maũndũ marĩa matangĩonwo nĩ maitho maya merĩ, na gĩthũngũ no rĩtagwo God's eye, rĩkariuma hinya mũno. na rĩkaga kuona. Na mo strike rĩ, tondũ andũ arĩa mathondekete mĩbango ĩrĩa twathire nayo o kĩambĩrĩria rĩ, Program iria tũ program ĩtwo nacio. ĩĩ nĩ moĩ maũndũ mau mothe. Okay. Ĩĩ na mo strike rĩ matihũthĩraga ndawa icio mangĩenda inyuĩ mũhũthĩre. Ta rĩu okorwo nĩ ndawa ĩyo ya magego ĩna fluoride. Ĩĩ nĩ mamenyaga maũndũ mau mothe, na nĩkĩo wona ciĩkuo kwa ũingĩ, na ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũcihũthĩra mũno. noguo ritho rĩaku rĩciciaga atĩ ndũgũkorwo ũkĩona kĩroho wega. Okay, okay. Ũguo nĩ kuga ona ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩrathiĩ kũringana na ya mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu rĩ, nĩ twakinya handũ niĩ no nyende kwĩmenya kana mũndũ ũngĩ wĩ hau wacokire ta niĩ Mm. kũrĩ na mission atĩ ndoka kũrĩkia mission nĩgetha rĩu kumania na hau rĩ gũkorwo ti gũkua ngakua nĩ kũhurũka nĩ gwĩtũrĩra ngahurũka, nĩ gwĩtũrĩra kũhurũka ũkahu- nĩ gwĩtũrĩra Nĩ gwĩtũrĩra. nĩ gwĩtũrĩra na thayũ gwĩtũrĩra na thayũ Ĩĩ. kũrĩa werũ wa mũkaga Mm. rĩu rĩ Rĩu rĩ, no twende ũtwambĩrĩrie na mahinya macio tũrendwo tũ balance. Mm. Twambĩrĩrie ũrĩa mathiĩte mathiĩte mathiĩte na no ngũthiĩ ngĩkũragia kĩũria harĩa itananyita, Mm. harĩa ndona mũthikĩrĩria ta atananyita, Mm. nĩgetha tũthererwo ithuothe Eh. na tũtarĩrie wega. hinya ũrĩa wambĩrĩirie, ĩĩ root chakra nĩguo ĩtagwo na gĩthũngũ. Root chakra nĩ kuuga hinya wa mũri. Ĩĩ hinya wa mũri kana wa mĩri. Wa mĩri. Hinya wa mĩri. Na mũndũ akĩrora ũguo rĩ, ĩkoragwo ĩĩ harĩa magũrũ-inĩ. Nĩ kũrĩa tũkinyangaga. Ĩĩ rĩu ũkĩgeria kũ symbolically kuonania. ya ya ya Eh. Aha. Eh. Rĩu hinya wa mĩri-rĩ Mm. ũrũgamagĩrĩra kĩ thĩinĩ wa mũndũ-rĩ Nĩ- nĩ kwĩmenya tũremenya andũ Eh, nĩ kwĩmenya tũremenya hinya ũcio wa mĩri-rĩ root chakra-rĩ Mm. ĩrũgamagĩrĩra kĩ kana nĩkĩ tũrabatara gwĩka nĩgetha handũ hau ũguo hoke raini nĩ gũtigana na maũndũ marĩa mothe matũboyokagia marĩa tuonaga tũta- ta tũtangĩhota Aha. eh, ma- ma- marĩa eh, root chakra ĩkorwo ĩhingĩtwo githĩ tugire nĩ ta karia kahingĩrĩrie nĩ maĩ nĩ karia kahingĩrĩrie nĩ maĩ Aha. Eh, ĩkoragwo ĩhingĩtwo nĩ bia fear Aha. bia yes Eh, Guoya. nĩ guoya Aha. Eh, nĩ guoya Eh, ũkona tũndũ tũrĩa tũrakũgia hakiri tũrĩa tũragiria warame meciria nĩ tũũndũ tũnini

Ũguo nĩgetha ũhũrane na hinya ũrĩa na nĩgetha ũhote kwĩrũgamia no nginya guoya kana ũndũ wothe wanagwĩkĩra guoya ũgetigĩra mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ee na nĩkĩo haha rĩu nĩ kwĩyetha. Ũguo rĩu wambia kũhũra guoya, ndũrahũra guoya ũrĩa ũrona thaa ici Gathemba, nĩ kuma rĩrĩa waciarirwo kana rĩrĩa ũngĩririkana. Nĩ maũndũ maigana manakũguoyohia magatũma wone ta ũtangĩhota? Nĩ maingĩ mũno, ona nĩ kũrĩ mũndũ ũtangĩigĩrĩra mbeca akĩanjia gabiacara. Ĩĩ, nĩ guoya. Nĩ guoya ndakahare. Kana nĩgetha kagũtahwo. Kana kuoya karũni ndangĩoya rũni ndagatahwo. Ndaingĩhingũra wĩra njage kwendia. Yeah. haya ugagiũka na imagine hagũkorwo atarĩ kĩndũ mũhuko ĩĩ ũndũ ũcio no Rĩu- ũmũmakie mũno rĩu agĩthi ndanyitĩrĩire Mhm. nginya rĩu guoya ũrĩa ũgatũma age gũkinyanĩra na age gũtuĩka kĩrĩa kĩgatuĩka even material na, Tiga- na, okay, na, na, na rĩu haha rĩ Mm.

yeah, yeah. we reflection ya ũrĩa ndĩreciria Ehe. kumaanisha na biacara yaku ũguo ĩhana rĩ Yeah. nĩ fre- nĩ reflection yaku ũrĩa ũreciria Yeah, aha. Ĩ, kĩhiko gĩaku ũrĩa kĩhana ciana ciaku rĩngĩ ũrĩa cingĩhana nĩ reflection yaku rĩngĩ ũrĩa ũreciria Mhm. Eh, tondũ andũ acio nĩwe wĩkirĩtagĩra na kũu thĩinĩ waku nĩ ũndũ wa mathĩna mau ma guoya marĩa ũkoragwo namo Yeah. Ĩni. Ĩĩ ũguo thĩ yaku ĩrĩa ũtũraga tondũ ĩno ĩno ĩno nĩ thĩ yaku rĩ, tũmũndũ tũu wĩthondekagĩra kũu rĩ, ũtambĩte kũhe andũ chance nĩ maguoya marĩa wĩnamo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku rĩ, nĩmo matũmaga ũremwo nĩ gũkinyanĩra. Ũguo no nginya wethe. Mathĩna, na njĩra ya gwetha mathĩna maya rĩ, mũndũ no orie atĩrĩrĩ, ingĩhota gwetha mathĩna maya atĩa? Mũndũ no eke journals ũkandĩka, ũkandĩka what do you fear most? Nĩkĩ wĩtigĩrĩte mũno? Nĩkĩ wĩiguaga wĩtigĩrĩte nĩ gũtahwo, nĩ thirĩ, nĩ gũtigwo, nĩ mwendwa, ĩĩ nĩ kũgĩa ciana ciage gũtuĩka kĩrĩa ũkenda?

na marĩa tũkona rũciũ Eh. of which ona tũtiũkaga nĩ makahanĩka one ũguo no nyende andũ makĩgeria kũwak with this eh, energy Yeah. hinya ũyũ wa root magerie gũteanĩria ũhoro wa gwĩciria maũndũ maira eh, na maũndũ marĩa magoka na mambe maikare thĩinĩ wa ngatho o thĩinĩ wa gũcokia ngatho Thi- in gratitude yeah eh, makenerere kĩrĩa menakĩo merĩgĩrĩre maũndũ mega na metanyĩre maũndũ mega

hau ũguo tondũ maũndũ mau nĩmo ũrĩ tondũ tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ nao mateĩtĩkagĩra ĩĩ hau nĩ kwa na ũgakora kwĩĩtĩkia. kũrĩ kũrĩ aini aingĩ mũno tũinaga nao Mhm, no tondũ andũ metĩkĩtie aini tũrĩ itonga mhm, no nĩ twĩ mahancũra Mm. tũrũragia ndawa cia magego mm, gũkũ gĩthũrai gĩa 45 mm, rĩu ũgakora atĩ tondũ andũ marauga we gathemba mm. ĩĩ nĩ kũhana atĩa mũini mũnene Ĩĩ, rĩu ũgakora handũ hau ndũkagera rĩngĩ kana nĩ wona mũndũ ta arakũmenya Mm. ũgacenjia njĩra ĩyo na rĩngĩ hau ũngĩthire nĩ ũngĩendirie na rĩngĩ ona mũndũ ũcio ũngĩmũkorire na rĩ mũndũ ũcio ũrakuona ta Nĩ- wĩ mũini mũnene rĩ nĩ angĩgũrire ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa mwega no tondũ wa kwaga kwĩĩtĩkĩra tondũ ndingĩenda kuoneka na nĩkĩo wona nĩ- ndarora movie ya papa cirandura Mm. e kũrĩa nĩ soja Mm. no ainũka mamũĩ mũndũ umaga kũu na thuti tondũ amerite we arutaga wira wa karani mm. kana bengi tondu ni agire kwiitikira yes exactly andu aingi ni magite kwiitikira mm. no ndu ucio ni umiti ni utumite ngoro citu ciure ciurwo ni hinya muno mm. na ugakora maundu maria tungihurana namo na ihenya ri mm. ugakora turaturio ni mathiri na maruni mm. nigetha tuikarire

Mm. nyoyo ũcio wa mĩri Hinya ũcio wa mĩri. nĩ tondũ wakora ngumo ndĩigana mwene na mũhuko ndũigana ngumo Ĩ, ngumo nĩ nene gũkĩra indo iria ci- ciraingĩra nĩ ũndũ wa ngumo Eh. rĩu wagĩkora thĩna nĩ waingĩra mũno na mũno mũno challenge ĩyo nĩ ĩkorete ini Mm. mũndũ akaga Ona to kwĩyĩtĩkĩra waini. It's Mm. all rounded. Ĩkũndũ It's all round. guothe. Mm. yeah Mm. so nĩgetha tuhote ku balance this root mm. root chakra mm. no nginya tuyitikire guoya wi ya urota guoda guoya twi ya ure mm. tiga kumakio ni uguo andu marauga mm. kana uguo marakuona mm. na nikio kaingi twiraga andu atiriri ona tiga kumakio ni information cia andu mm. tondu andu no no mone ni guthira urathira mm. na andu makauga ucio no waguthira ucio no wagukua mm. no tamakio ni atiriri we thĩinĩ waku rĩ ũraigua atĩa ũreyona nĩ kũrĩ na kamuoyo Mm. karonania nĩ ũgũtũra muoyo Mm. karathĩa nĩguo tũthiĩ na Ũrĩa mbere root chakra yes ũrĩa mũndũ areyona yeah Mhm. ũrĩa mũndũ areyona Ehe. ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũramaka Mhm. na nĩkĩo ngwĩraga mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũgũra gacicio Yega cicio. akaiga na hau gĩthĩi na ti gacicio gĩcicio kĩega Gĩcicio kĩega na hau thĩinĩ. ũkaiga na hau thĩinĩ harĩa ũkomaga Yeah. ũgagĩũkĩra wokĩra kĩroko ũkerora hau Mhm. ũkona wona atĩ Yeah. no kera mũndũ ũcio Aha. maũndũ mega One. eh, o ũkĩgeria kũingata guoya ũrĩkũ o mũndũ ũyũ ndĩrona eh, mũndũ ũcio ũrona hau thĩinĩ na rĩ mũndũ ũyũ nĩ niĩ exactly it is your own reflection ya eh, na ũngĩĩra maũndũ maingĩ mega rĩ Mhm. nĩ mathiaga makahanĩka mothe nĩma nĩma nĩma nĩ tondũ we nĩwe ũbatiĩ kwĩrathĩra maũndũ mega ya Ĩĩ, ũtanambia kũrathĩrwo nĩ nĩ andũ aya angĩ rĩ, Mhm. ũkeyambĩrĩra we mwenyewe. nĩ thayũ nĩ thayũ na tondũ tũratharana maĩ na thambĩri Mm. nĩ kuga igĩthaa gĩtirĩ mwena witũ tathiĩ chakra ĩyo ĩngĩ ya kerĩ ngwĩciria ya mbere nĩ manjia kũmĩmenya Mm. tathiĩ ĩyo ĩngĩ ya kerĩ Eh, ya kerĩ ĩtagwo solar plexus energy. solar plexus energy Ĩĩ. kĩu gĩthũngũ nĩ kĩaritũha andũ aitũ Eh, kana hinya Ehe. eh, hinya wa kĩ wa gũciarithia hinya wa Gũciara. gũciarithia Eh. rĩu tuma harĩa thĩ Mm, rĩu nĩ tuoka haha gatagatĩ wa magũrũ exactly the create energy yes hinya wa ũmbi eh, wa ũmbi hinya wa ũmbi eh, na noguo ciarithagia maũndũ na mothe nĩguo ciarithagia eh, ĩno angenirie mũno ũkĩnjĩra atĩ mũtumia wa mũndũ nĩwe ũciarithanagĩria mũndũ nginya biacara eh, ni- so that indo is a ciothe. solar energy Yes. they create energy mm. ina mutumia thai thai sasa tarĩrie wega handũ haha na waha hathiaga atĩa eh na waha hathia rĩ yeah eh hinya ũyũ eh ni ni ũninagwo ni gwĩtigĩra gwĩtigĩra rĩu tuga na gĩkũyũ atĩa gĩkũyũ nĩ kĩũraga mũno nĩ guoya eh nĩ guoya gwĩtigĩra no yo tũkuaga bia eh nĩ guoya wa rejection rejection Ĩĩ, gwĩtigĩra ũrĩa andũ marauga kana kũmenwo kũmeneka Kana kwaga kwaga gwĩtĩkĩrĩka. gwĩtĩkĩrĩka. Exactly. Ĩ- kwaga favor Ĩĩ, ũkaiguaga nĩ ta wĩ mũregeku kuma rĩrĩa waciarirwo yeah. ĩĩ nĩ ta ndathiĩ handũ ndiĩtĩkĩrĩkaga Ehe. ũguo rĩ nĩ ũbatiĩ kwĩĩra eh, ona ũkĩonaga ta ũtarĩ mwĩtĩkĩrĩku rĩ eh, ũkambia kwĩra you can no rĩngĩ mũndũ nĩ athiaga ũguo agaciarwo kũndũ ũramenwo Mm. ũkamenwo niĩ nĩ nyonete andũ aingĩ mũno mamenetwo makamenwo nĩ andũ ao makamenwo nĩ aciari Mm. ĩĩ mamenagwo Eh. ĩĩ mũndũ ũgakora atĩrĩrĩ Mm. we nĩwe ũhĩngagwo we nĩwe ũ- ũ- ũ- ũgũthaga maĩ magaitĩka Mm. ũndũ ũcio naguo rĩ hau atĩa nawe ũhoro ũyũ wa kwĩmenya rĩ kana ũhoro ũyũ wa gũkĩra kĩroho rĩ Yeah. eh, solar awakening rĩ Mhm. eh, nĩ ũhoro very wide Yeah. eh, na mũndũ nĩ agĩciaragwo akona tarĩ we the black sheep in the family Mhm. na nĩgetha ũgokĩra kĩroho rĩ Yeah. eh, no nginya I think lesson nĩ ikoragwo ciĩ nyingĩ Mhm. nĩgetha ũkeyetha na nĩgetha ũkemenya Yeah. Eh, na ũhoro ũcio ndĩũheanaga na ngerekano ya ũta wĩtagwo ũta Eh, uta. eh, Yeah. eh, ũrĩa wĩkĩragwo kahiga kana gĩtagwo atĩa gĩtagwo atĩa? kĩgũtha kĩgũtha gĩa kĩrĩa Okay, kĩgucagio kĩrĩa gũkũ, fanda, kĩgucagio ĩyo nĩ kĩgũtha fanda o ũrĩa ũragucia kĩgũtha na thutha Ehe, noguo gĩikagia ihiga kũndũ kũnene nĩma nĩma ũguo o ũrĩa ũrona tarĩ we black sheep Yeah. hĩndĩ ĩyo nĩ kũgucia ũgucĩtio na thutha Ehe. o ũrĩa wĩna mathĩna maingĩ kĩambĩrĩria-inĩ gĩaku noguo Aha. ũgucĩtio na thutha O Na ũrĩa ngwĩciria, ũrwarĩte mũno. eh, na tũtikũmeta mathĩna tugire nĩmo eh, lessons Yeah. iria tũkoretwo tũgĩũka gũthoma nĩgetha tũkinyanire na nĩgetha tũhote kwĩyenda Yeah. Eh, ũguo ũrĩa ũragucio na thutha noguo rĩũkĩra rĩaku Rĩgũkorwo rĩ rĩ more Eh, powerful. rĩnoguo rĩgũkorwo rĩrĩ na hinya Yeah. Eh, ũguo korwo mũndũ no amenye ũcio ti ũndũ wa gũkũmakia mũno ũcio nĩ ũndũ wa gũgwĩkĩra hinya Kana nĩkĩo ndaiguaga itungati nyingĩ nĩ igeraga maũndũ maritũ moritũ maingĩ mũno nĩgetha gũkĩra. Eh, O nĩ ũkũririkana nginya karũgano twaheagwo kũrĩa Babylon. mm, tũkeragwo nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Sara anga anga akĩaga mwana Eh. na akĩme marĩ marĩ mũtumia wa Elikana kana arĩ mũtumia wao Akĩ- akĩnyũrũrio mũno nĩ mũirũ ona no Eh, ndarĩ ma nĩguo ona nĩ ndaigua no umire Babylon rĩu ĩni mũtumia ũcio wa Sara rĩ wa, wa Elikana rĩ nĩ- nĩ Elikana wa Elikana waherire warumagwo mũno na akanyũrũrio nĩ mũirue Eh, no ũrĩa aranyũrũrio mm, noguo athiaga mũno akĩingĩraga deep kĩroho mm, noguo ahotaga kwaria mũno na ngai mm, nĩgetha maũndũ make mm, magoka makinyanĩire eh, ũguo nĩ kuga maũndũ macio mm, maũndũ macio maratũma mũndũ agucio nĩmo bande ĩyo ĩragucio kũnyũrũrio kũu ũranyũrũrio nĩkuo kũrakũgucia gũgatũma wĩmenye mũno gũgatũma wethe ngai mũno gũgatũma wĩririkane we nĩ we ũ nĩguo nĩguo ũrageria kũmina yes Ehe. rĩu eh, ũhoro wa kuga atĩ nĩ wagĩciarirwo like the black sheep kana nĩ ũragĩkorwo nĩ mathĩna marĩa Nĩ- maingĩ nĩwe ũronerwo mũno ĩĩ gwĩciria hau hau hakoragwo harĩ o lesson Yeah. na wakĩaga kũ accept ũrĩa tugire Mhm. na andũ aya maratũma ũtuĩke black sheep ũmende Yeah. no metĩkĩre Mhm. no mohere nĩgetha rĩrĩ ona kũngĩtuĩka nĩ gũgakorwo na ihinda rĩa gũcoka gũkũ rĩ kana nĩgetha ũhĩtũke kĩgeranio kĩu Ũndũ ũcio ndũkanecokere. ndũkanecokere Ona rĩngĩ ũngĩgacoka. no break kacio nginya gwĩ ciana ciaku na generation ĩrĩa ĩgũka yeah, yeah, Yes. yeah. nĩgetha ũhoro ũcio ndũgatambe tu generation to generation Yes. okay rĩu twĩ haha he ũmbi Mm. na tũkĩrwo chakra ĩno njakĩra ĩyo na no kũrĩ mũndũ wĩ harĩa ũngĩenda gũciarithanĩria ũtonga wake wĩ mũthuri Na rĩu- atongaga na ũtukũ na rĩu haha nĩho hokaga atĩrĩrĩ Mhm. no nginya ũkamenyerera Mm. eh, nginya andũ arĩa ũre- ũre involve nao sexually o sexual yes yeah, yeah. Eh, Mhm. tondũ hau nĩho ũkoragwo ũkĩgaya hinya waku Oh, wa mũndũ no- gũciarithia mũndũ no akae hinya wa gũciarithia ona Mũno. indo ciake Ĩĩ, ũngĩkoma na mũndũ ũngĩ ĩĩ, nĩ mũno na ũgakora maũndũ maku nĩ manjia gũthũkana mũno mũno Ehe. Ĩĩ, nĩ tondũ hinya ũcio nĩ wona mũndũ rĩngĩ ona ambia kũrega nĩ wambia rĩu kwĩmena ona korwo ta to ũtarĩ to ũtarĩ mũiganu okay ĩ rĩu rĩ Mm. eh, nĩ waciarithanĩria mũthuri Mm. nake mũthuri ũcio nĩ athiĩ kwananga hinya ũcio wa mũciarithanĩria harĩ mũhiki ũngĩ na hau naho hau gathiaga rĩu naho haha rĩ thĩ wĩ thĩ ũngĩkorwo ũguo nĩguo hatariĩ wĩ thĩinĩ wa karmic eh, lesson eh, relationship karmic lesson relationship eh, Ne- na Tondũ rĩo hau- karmic- rĩo hau second chakra kana twĩ Eh. twaruga chakra ĩngĩ twaiga eh, ũhoro wa gũkĩra kĩroho nĩ very wide no tũrarĩrĩria ũhoro wa eh, sacra eh, ya kĩrĩ. plexus energy marĩtwa ma Plexus gĩthũngũ nĩ energy. maritũ Ĩĩ, nĩ tuge hinya wa ũmbi no kayo na gũkĩgweta na gĩkũyũ rĩ Mm. tiga no gĩtarĩirie ũguo rĩ Ĩĩ. andũ aingĩ matingĩmenya tani Ĩĩ. rĩu rĩ eh, ũhoro wa wa mũndũ gũkorwo nĩ arathiĩ rĩngĩ agagĩthiĩ agagĩtwara hinya wake kũndũ kũngĩ rĩ Yeah. it is not your choice Mhm. Eh, na ndũrĩ na ũndũ ũngĩka igũrũ rĩa ũndũ ũcio tondũ nĩwe athurĩte gwĩka ũguo Yeah. first of all nĩguo Mhm. Yeah. nĩwe athurĩte gwĩka ũguo Mhm. kũmaanisha atĩrĩrĩ haha harĩ o lesson ĩngĩ ũrara Rara. eh, no korwo wĩ thĩinĩ wa Aha. eh, wa wendo eh, Aha. ũrĩa wagĩrĩire rĩ Yeah. wendo ũcio nĩ gũkuoya ũkuoyaga na igũrũ no mũgagĩciarithanĩria mũrĩ erĩ Yeah. hatarĩ no ũhoro wa kũigua wĩ drained. Aha. Eh, na hau ndigũkĩarĩrĩria mũno no no njĩre andũ atĩrĩrĩ bado no ndutaga wĩra wa gũtarana nĩkĩo njugire namba namba ĩno marona haya Ĩĩ, no manjethe nĩmegũgwetha tondũ kwĩ maũndũ mangĩ tũtangĩtambũrũkia Eh, I'm a psychologist Haha ũguo. counselor ya na mũndũ angĩkorwo rĩu wĩna thĩna wa maũndũ ta mau nĩ tũkwaria na tũmenye the way forward tondũ ĩni ndũngĩkĩhota kwĩra mũndũ ũndũ ũrĩa egwĩka ũtambĩte gũthikĩrĩria harĩa Eh. akinyĩtio nĩ Eh. lessons ciake cia mũtũrĩre nĩ reason ciake Eh, rĩu wenda kũingĩra deep mm. wenda kuingira deep thiini wa horo uyu yes no nginya bata tu munene muno ni ati umenye niki turageria kwaririria eh. nigetha kuma hau wenda kuingira deep eh. ni ugwethana na wanja wa mwaki mm. ni egukuhe ndeto eh. ciegie undu ucio tukwaragiriria na ndeto ingĩ nyingĩ tondũ nĩ mũtarani wĩ gatũ mũtarani ũthiĩte thukuru na agathoma na agatuĩka kansũra wakĩigua ndeto ona waigua akĩaria kahoro ũguo ndeto arĩ nacio rĩu rĩ reke tume hau nĩ ũndũ wa mathaa tũthiĩ chakre ĩyo ĩngĩ tondũ rĩu chakre chakre ĩrĩa njetereire mũno nĩ ya kũhingwo karitho rĩa gatatũ ĩyo tondũ nĩ gũkenagia andũ mũno aingĩ mũno Mm. hau ona nĩho mendaga mũno

na chakar ĩyo ĩninagwo hinya nĩ worries. Worries. Yes. Nĩ worries. Ũkona will power yaku, will power nĩ kĩĩ na gĩkũyũ? Will power nĩ wendi waku. Ũnĩ, wendi waku. Ĩĩ no nyende wendi waku na gĩthũngũ nĩ will power. Angĩkorwo ndinakĩhota gũtaũra wega na gĩkũyũ. Wendi waku. ũkona nĩ ũrahingĩrĩrĩka mũno. Ũguo haha rĩu nĩ ũndũ wa worries na anxiety ũkona hinya waku nĩ ũrarega gũkinyanĩra ũrĩa ũngĩenda nĩ tondũ hĩndĩ ciothe wonaga ta ũngĩhota. nema nema na ndũga force kiugo gĩa gĩkũyũ angĩkorwo gũkĩaria na gĩthũngũ Mm. kĩaria na Nĩ wega. gĩthũngũ andũ aya nĩ athomu Mm, ĩĩ, othe nĩ andũ aya nĩ athomu mũno rĩrĩa mũndũ ũkũhota kũhingũra channel ya YouTube rĩ Ĩĩ, mũndũ ũcio ti mũndũ mũhũthũ ĩĩ, nĩ mũndũ nĩ mũthaka mũndũ mũthomu Nĩ mũndũ. mũndũ ũraigua nginya gĩthũngũ Mm, gĩkĩ tũraria ĩĩ, Ah, rĩu rĩ ũhoro nĩ wĩgiĩ Wallace rĩ mm. ũraintabia atĩa na hinya ũyũ wa nĩ nĩ tuge nĩ ta hinya wa mwaki tondũ nĩ ta hinya wa mwaki umaga nda Mm. na nĩguo hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege rĩ Mm. nĩguo mĩtũragia nginya ona kũrĩa rĩera-inĩ Mm. ũguo nĩ hinya wa mwaki Mm. rĩu rĩ Mm. ũrakũ affect atĩa this worries rĩ Mm. irakũ affect atĩa atĩ wĩna worries ndũngĩhota kũ balance those seven chakras njugire atĩrĩrĩ tondũ o ũguo ũrauga nĩ tũrageria gũtenyerania na mahinda Yeah. njugire thĩinĩ wa ũngai rĩ yeah. kana in this awakenings yeah. ndũngĩhota ona thĩinĩ wa ũmũ ndũngĩenda gũtũra na thayũ yeah. tiga gũikara ũhoro wa rũciũ yeah. na tiga gũikara ũhoro wa ira tũikare ũhoro wa thaa ici here yeah. and now living here and now uh -huh. and living gratitude and abundance yeah. eh, wĩtĩkĩtie hau ũrĩ wĩ hau tondũ nĩho ngai endete ũkorwo ũrĩ Ema. nenda gũkũrũgia hau hangĩ Yeah. no egũgũtwara Nĩguo. na nĩkĩo rĩu borĩ ici cigeka atĩa Mhm. cigathira Cigathira. eh, na ũgakĩambia kwĩra atĩrĩrĩ tondũ wĩna will power rĩu nene rĩ Yeah. ũkambia kwĩra i win Okay, na- na rĩu rĩ, i, mm, eh, I can kwĩ hĩndĩ gũkinyaga mm, your will Mm. ĩgakĩga gũkorwo ĩ granted mm, na ti atĩ ndũnahoya mm. nĩ ũkũhoete ũkinyanĩre ũndũ mũna Mm. but your will Mm. nĩ yaga gũtuĩka granted Mm. nĩ kĩĩ gĩtũmaga your will yaga gũkorwo ĩrĩ granted na ũgakora nĩ- hau nĩho tũkuagĩra ngoro andũ aingĩ tondũ nĩ ũkũhoya wĩna wĩtĩkio atĩ ona nĩ ũkũgũra kamũgũnda mwaka ũyũ Mm. no nĩ tondũ wa maũndũ marĩa m- ma- wahĩtũkĩra mwaka ũcio rĩ Mm. ndũnahota gũcĩvu ona kĩ na nĩ ũrarathĩte ũkauga 2024 na rĩu ũracibu mbeca ciaki

let it flow no worries live here and now live today tiga gwĩciria ũhoro wa rũciũ tiga gwĩ we ĩka ũrĩa kwagĩrĩire kwa mahinda maya ikara thĩinĩ wa ngatho na we u appreciate ta rĩu rĩ mũndũ aroraga kĩndũ kĩrĩa atarĩ kĩmenyaga nĩ kĩ no ona ũngĩyetha kwaga-inĩ kũu rĩ kwĩna indo nyingĩ mũno ũrĩ nacio Like for example, rĩ, Mm. na, na nyambe njuge atĩrĩrĩ eh, indo iria nyingĩ ciratũma

Mm. na nĩ ndaigua no nginya wĩtĩkĩre Mm. no nginya wĩrekererie ngai no nginya ũnengere maũndũ macio ngai no nginya ũikare thĩinĩ wa ngatho Mm. na harĩ ũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ Mm. rĩmwe ndakwĩra ndoka wĩra Mm. ũkĩnjĩra rĩu kumania na rĩu rĩ Mm. njukage njugage ndoka kuoya indo ndoka kuoya imbia ciakwa Mm. wĩra wakwa mũnene mũno nĩ kuoya- nĩ kũgĩra indo ndũkanearĩrie ũndũ na, na negative. kũnderiva yes kĩndũ kĩu ndĩrenda nĩgetha neo indo mm. hau naho warorete atĩ Eh, nĩ rĩrĩ Mm. eh, andũ nĩ meyaragĩria maũndũ negative yeah, Eh, ũko- eh, ũ- ũgakorwo nĩ wakiuma na indo ciaku nyũmba nĩ wagĩthi gũthambia andũ magego yeah. Eh, ũkambĩrĩria kuga rĩu ndiũĩ kana nĩ nguona ona mũndũ ona ũmwe wa gũthambia one Eh, Hihi Na- tondũ mũndũ- mũndũ nĩ eũragia ciũria icio na your mind

aria maundu positive nie ni ndauma nyumba ndathi kwendia Yeah. actually ni ndirendia Ko- eh, when manifesting what you go ku manifest ni kuga atiriri ugaikara ta uri ta wi kindu kiu wendaga ori ni nyendetie mbeca ni haria citangite atia Sitaki ta move. exactly tondu riu wikarite ta mundu ucio wendetie ta mundu ucio thambanirie magego na mũndũ ũcio maũndũ magĩte ũrĩa endaga na nĩ ho ũiguaga atĩrĩrĩ ona ũngĩkorwo wendagia mtumbarĩ Mm. gũtirĩ ũndũ ũngĩka mũnene wa gũconvince mũndũ ũmũrute gwake Mm, ũmũrehe thoko mm, ũmũhinge maitho ndakone nguo kwa andũ acio angĩ mm, oke direct nginya haha mm. wĩra ũcio wothe nĩ wa ngai nĩ wa ngai ũguo rĩ wĩra waku no kũhingũra wĩra Mm, nake ngai

heart check ĩyo nayo ĩkoragwo ĩhingĩtwo nĩ Aha. guilt. guilt Mm. aha Rĩu ndanjĩra guilt ĩtagwo atĩa na gĩkũyũ eh, guilt rĩ Mm, guilt nĩ ta kuga atĩrĩrĩ mm. tũcoke harĩa ma- eh, he njanji Mm, mũndũ ũrĩa wĩhĩtie nĩwe guilt Yeah, exactly. Ehe, Eh, rĩu ũkaigua atĩrĩrĩ Yeah. ndũkĩendanĩte yeah, ũrĩa ũbatiĩ kwendana eh. na ndwĩkĩte ũrĩa kũbatiĩ gwĩkwo na ndwĩkĩtwo Ũrĩa ũbatiĩ gwĩkwo. exactly. Ndũcio na ndwendetwo Mhm. ũrĩa ũbatiĩ kwendwo Yeah. rĩu hinya ũyũ ũgakĩnyiha na haha nĩho haroka acceptance Mhm. without judgment atĩ wona ndona gathemba nĩ mũraihu Yeah. nĩ mũtungu ũcio ti wĩra wakwa Aca. aca niĩ nĩ wĩra wakwa tondũ tũrawake na energy nĩ gũthikĩrĩria atĩrĩrĩ Yeah. Okay, my work tondũ haha tũraria ũhoro wa me as I activate my energy. Nĩguo. Eh, wĩra wakwa nĩ gũikara ta mũndũ ũngĩendeka. Mhm. Ĩ ta Nĩ mũndũ wanyita. ũngĩendeka. Eh, eh, eh, lovable person kana mũndũ ũngĩtĩkĩrĩka. The rest is unto them. Menda gũkwenda, menda gũkũrega nĩ wĩra wa Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, mm. ũguo ũraigua ngoro yaku mm. nĩ weka ũrĩa kwagĩrĩire, ũguo nĩguo ũrendwo gwĩka. Na nĩho wanjĩrire atĩrĩrĩ, mm. we ndũthumbũkaga mũno atĩ tondũ nĩ wona mũndũ nĩ a decide kũ dress una choice eh eh enda enda enda kwenja enda guthie no iathiĩ no enda kwenja biũ enda goha enda gwikira mubuto Ndenda Ndenda- gũikara nja. Ehe. Na Ndekwenda nyũmba. Ndenda kurĩrwo. The acceptance. Mhm. Their love is acceptance. If I Yeah. use a kiugo gĩkuhĩ mũno. Acceptance. Ũgetĩkĩra mũndũ ũguo ahana, mũkarirĩti nake harĩa hagĩrĩire. Yeah. Hau hangĩ we ũgathiĩ ũguo. Acceptance. Ndũkamũtuire ũguo aikarĩte. Ĩĩ. Wambe we rĩu haha nĩ kũrũa na marĩa magũkoniĩ yes na ũndũ ũrĩa ũgũkoniĩ ũthumbũragwo nĩ kĩrĩa gĩgũkoniĩ yes no ti mau mangĩ tiga gũthumbũrwo nĩ gathemba Eh, nĩ. nĩ gathemba ikaraga Mm. gathemba no na nĩ wa- gathemba ũcio oka ena ũthemba wake rĩ agaikara ũguo no- agetĩkĩrĩka ũguo arĩ agetĩkĩrĩka ũguo na Arĩ. ũgonje wake ĩĩ ũkaigua atĩrĩrĩ Mm. we nĩwe ũthuthuria kũ thĩinĩ nĩ ngũhota ya aca ndikũhota ũkamwendera haraihu kamwendera haraihu yes tondũ to nginya ũkĩrirĩki nake ũkamwendera haraihu O- ĩ- o- o- ehe. Ĩni. Tondũ Mũndũ no wende ndamenagwo. mũndũ. Tondũ rĩu wona wamũmena rĩ, nĩ ũgacokera kĩgeranio kĩu. Hau nĩ ũgacokera Ĩni. Ehe. Ĩni. okay okay okay Ĩni. Nĩ- rĩu haha ndĩ kĩrĩa rĩ Mm. we nĩwe hinya wakwa harĩa nyihĩirwo rĩ noho hau tũrĩ tuge nĩ mũthuri waku kana Mm. mũtumia waku Mm. wonje wake rĩ Mm. we nĩwe hinya wake hau onjete

Ng'ombe Ũguo ũngĩ- wĩtĩkĩra. nĩwona ũngĩũka kwambia gũka kũnyenda itarĩ itayendete Ehe. ndũ- tũtingĩ eh, nĩ ngũkũnogia Okay. Eh, na nĩkĩo andũ manoganagia Ehe. actually njugaga korwo no nyambie kwenda thata ici rĩ Ĩĩ, nĩguo. ingĩamba ũndũ the priority ingĩrora rĩ Ingĩamba eh, kwĩyenda. aca Hmm. okay ingĩrora mũndũ ũcio ũngĩ ingĩamba kũrora kana nĩendete Oh. Eh, tondũ rĩu mũndũ ũyũ ndekũnogia okorwo nĩ endete tondũ ta imagine rĩu ũkĩgeria kũhe mũndũ ũyũ wendo wake kũmũpuruvĩra nĩ mwega hena nawe no ũrenda kwĩra wĩ mwega ĩndĩ ona nĩ ngũkĩnogera hau gatagatĩ no rĩu nĩwamenya rĩu ithuĩ rĩ athuri aingĩ tũtiendete ti athuri tondũ nĩ ũgũkora rĩrĩ nĩ tuge atĩrĩrĩ Mm. eh, niĩ ndoka wĩra rĩ Mm, maita maingĩ ndingĩrĩa mm, itakinyĩtie mbeca iria ngatiga mũciĩ mm.

na nĩ Brand. energy iyo na Nĩ nĩ hinya twamĩrĩkia brand, nĩ hinya brand. ndona ta Eh. twamĩrĩkia ũguo tatarĩria okay okay Mm. nĩ njũĩ nĩ ũndaragĩria maũndũ maingĩ mũno na nĩ njũĩ he maingĩ warenga nĩgetha mũndũ ũrabatara gũkĩmenya rĩ no agwethe nĩ ekũnjĩka nĩgetha emenye Mm. wanyita wĩmenye Mm. na to nginya ũragũrĩrwo nĩgetha wĩmenye Mhm. aca Nĩ we- mũndũ aragũragĩrwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ kwao marĩa mamagĩtĩire hinya rĩngĩ kwĩna ndwari ona gũtiaragũragwo maũndũ mothe nĩ kuona wonaga rĩu rĩ maũndũ maya nĩ matũgĩtĩire hinya rĩ tũgwĩka atĩa ndwari nĩ yũkire ĩrarehwo nĩ kĩ mwene nyaga twagĩthiĩ tũgagĩkora mũragũri agagĩtũragũrĩra rĩu ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa chakara ĩyo ĩngĩ yes rĩu nĩ twauma heart chakara rĩu ndiũ kana tũragĩthiĩ throat chakara Tũrathiĩ throat chakra. yes Hinya wa mũgambo. hinya wa mũgambo Na rĩu haha nĩho horu biũ. haha nĩ ũhoru mũno nĩ ũndũ wa andũ kwĩhenia Ngai, wĩna kũhenia andũ na kũhenia arĩa angĩ. Mhm. na nginya gũtamũka ciugo itarĩ njega nĩma nĩma nĩma nĩma. cia mĩtũrĩre yao na cia mĩtũrĩre ya andũ arĩa nĩ angĩ tondũ andũ nĩ ariagũ nĩ na kwĩrathĩra ũru Mm. Eh, hat Wanyita. jakaranga ngionaga tarĩ we kuĩte maũndũ mothe Eh? ah ĩrĩa kĩrĩa Throat throat chakra. chakra Mhm. tondũ mũgambo ũkiumaga haha throat Yeah. eh hinya ũyũ Mhm. ũhingagwo nĩ maheni Yeah. Lies. Lies. Kũhenia. marĩa ũhenagia andũ arĩa angĩ Mhm. na maheni marĩa wĩhenagia one Eh, nĩ njĩra mũndũ aikare ũguo thithi Mhm. tondũ nyonaga nginya no wone mũndũ akũhe karũgano ka maheni Mhm. na nĩ ũramenya nĩ ka maheni no akaheanire Mhm. nginya akĩona tarĩ kama rĩu akaheanaga tarĩ tondũ ta kama rĩu ahiki ahiki nĩ mũhenagia ta rĩu mũtumia wakwa ndamwĩrĩte ndamwĩrĩte rĩk-

Yeah. no nĩ ũhenetio mũno ndiũĩ nĩgetha ũingĩre box rĩ Mm. no nginya ũkorwo nĩ wahenirio na mũthuri o hĩndĩ yothe maheni make nĩ ma- nĩ mama gũtirĩ mũthuri maheni make arĩ ma maheni maheni ma mũthuri nĩ mama rĩu nĩwona naĩ no ũkorwo nĩ wambĩrĩrie kwĩhenia nginya ũkĩambia rĩu gwĩtĩkia maheni marĩa wĩhenagia niĩ ndĩhenagia mũno na ndehenetie Mm. itananjia gwĩtaũkwo rĩ Mm. na ngĩanjia kũmenya na kwanza mũno mũno makĩria rĩrĩa ndarĩ Babyloni rĩ Mm. nĩ ndehenagia mũno na ngahenia andũ Mm. tondũ niĩ ndarĩ nĩ ndarĩ mũhunjia nĩ ndaheanaga testimony Mm. cia maheni Nĩgetha andũ metĩkie Ngai. testimony cia maheni Mm. Mm. Na we handũ handũ ndahenetie atĩrĩrĩ atĩ ndathire naroko ngĩhunjia nginya pastor akĩhonoka Ala. ndarĩ mũndũ kũrĩa na kanitha ashirika marĩ kũ eh marĩ athiru othe marĩ ahonokia othe kũhunjia ndĩrahunjia ashirika ahonokire rĩa kerĩ ahonokire rĩa kerĩ rĩu nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ nyonaga nĩ muanga nĩ ma eh, na nĩ maeni na nĩ hunjangĩtie ũhoro ũcio mũno mm. ũhoro ũcio nĩ ndĩhunjangĩtie mũno mm. no nĩ kwĩhenia nĩ kwĩhenia ndahenanirie mm. gũgĩkinya handũ ngĩona maheni macio rĩ aka nĩ mama rĩu hendaga atĩrĩrĩ inya ũyũ wa wa ngoro wa wa wa wa mĩario mũmero ĩĩ wa mũmero Voice no chakra. gwamũga ĩĩ the Yeah. throat chakra Yeah. eh tondũ nĩ ũrĩrathagĩra maũndũ maingĩ mega ona rĩrĩa wambia kũ manifest Yeah. rĩrĩa wambia kwĩrathĩra rĩ Mhm. eh, ũngĩkorwo nĩ ũrahenania na nĩ ũrehenia Yeah. nĩ hinya mũno Mhm. ũkinyanĩre Mhm. nĩ wona nĩ Mhm. hinya mũno ũkinyanĩre kũ balance gũtuĩka kĩrĩa wendaga ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ũkinyanire. Ũguo andũ aya matũraga mũtũrĩre wa maheni rĩ, Mm. andũ acio matingĩkinyanĩra. E, na lesson iyo nĩ mekũmĩthomanga mangĩgeka ũrĩa Mhm. na nona no rĩu no ũgĩkore ũgĩcokera o kĩgeranio kĩ hĩndĩ o hĩndĩ One. Mm. Rĩu ndonaga andũ magĩũka kũrĩa gĩcagi na ngari. Mm. Rĩrĩa ndaikaraga Rĩu gĩcagi. kwanja kamweri kau gathira rĩ Ĩ, kamweri kau nĩgatũma gathira. heni

rĩu rĩ nĩ ũndũ ũkoragwo ũnyoteirwo mũno nĩ mũndũ wothe na gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda kũmenyaga ũru ũkĩmũkora agakorwo nĩ aũtaũkirwo mbere gũtirĩ mũndũ ũngĩenda atĩ ndarota kĩroto rĩ ngataũkwo kĩroto kĩu na njĩra ĩngĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩthũra atĩ climate when climate change like this kũrĩ ũndũ climate ĩraria kũrĩ ũndũ huho ĩraria kuri undu riera riraria kuri undu maundu na environment iraria riu ri haha naho ri hokaga atia mundu wa ngai Jaden Smiles Kenya manyitanĩire na Viga Doctor hamwe na Gathemba Teeth Cleaner nĩ marakũmenyithia wega atĩ marĩ na mawĩra mara provide mawĩra ma kwendia dawa sales and marketing ndawa cia gũthondeka mathĩna mothe ma kanua kũrĩo nĩ igego kwenjeka magego kura thakame na mangĩ maingĩ ta tata break mouth ulcers gingivitis bad breath sensitivity tũhũrĩre na mbeo